he brame yi ma ni ku byela something ne wa vona vatsonga machangani they all know the little bit that they heard from me va swi tiva ku wa vona mfana loyi he is the greatest xitsonga rapper ever born with just the little bit leswi va nga swi twa hi mina that's why va ta ringeta hi matimba hinkwawo ku ni jeketela va ni pfalela ku ni nga twali mara lexi nga ta ku byela xona i ku sweswi a ka ha ri na loyi nga ta pfala ene a ka ha ri na loyi nga ta yima mahlweni a sirhelela a ku mfana loyi a nga twiwi hi ku sweswi tindlela se ti yo pfuleka ni fanekele ni twiwa that's why mi ta va vona na vo gospel cylinder luya wa ku yi sungule ku ba hit a ri na 45 years u ta va vona va sungula ku ku khipha ti-true colors ta vona ku ri khale na khale a va fila njhani hi mehe hi ko va nga ta swi humesa sweswi because va swi vona ku ri no man this boy if he can be given a chance he is gone se mendre ka n'we valandzeri va rap mi nga vileli za yi se i kona swi nge endleki swi ta tlupuka xa ku tlupuka ene a ku na loyi a nga ta mbonya ta ku twa ku nandzika mi ta twa ku bava
xewani vamakwerhu loko ku ri kumba hi wu finengele hinkwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mivumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu joyina vakandle group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela vandyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile vakhandli group hi va ndyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo hi pfuna hi mali yo sukela ka 5000 rand tihunyi baki yo pfuna va ndyangu vamana na vupfuna tende na switulu xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala yingisa u nga heti nkarhi tihlanganisi na vakhandli group eka website leyi www.vakhandligroup.co.za kumbe u rhumela whatsapp ka 064 755 5674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina vakhandle group we are family
ahe i mhayi vava jaro kula hi mbaca dani una xiyitini o oh, yimani mi amukela ka day channel that matters a ku day channel that matters the most a ku hambi wo kwata yayi Kwalava u lavi hi ta siku bro ya wena yima ni mi amukelaka the only channel that matters to watch um a ni la ku vulavula ngopfu hi swo tala ne number one na ka vulavula hi hi zile shooting gospel cylinder eh, so zile eh, eh, lava nga n'wi tivaki i mani Zayl is a self-proclaimed rapper ti tana ku mi rapper when I listen to him I don't think he's a rapper he's just like an, an ambitious uh, human being who want to be an artist and I can also do that na mimi mara ya nga fani na mina ku ya nga joyi wa vona so i ncini xi nga dumisa rhyme firstly he worked with Kenaz ka ngoma yin'wana ya munhu wa me na nga nga munhu wa wena

mara a swi tiva kahle ku it's a good promotion that is why loko wo cheka sweswi he's capitalizing so well ka swona right so you move on um loko va karhi va va na tivhidiyo letiya loko mthimbana a karhi a n'wi manya you can't even hear his lyrics because i think he was suffocated and too excited hi timhaka ta ta timike ma vo so number two so ku na mhiza n'wana va ri gospel cylinder i nqambi ya i nqambi ya ya ku rhandza ka xikwembu ku endlekile awi so gospel cylinder is not like a gospel singer per se i munhu lowa ku tlumbela tlumbela xin'wana na xin'wana lexi taka enhlokweni wa yena wa wa yimbelela loko u ta hi afro pop wa yimbelela loko u ta hi swi yini yini wa yimbelela so a hi munhu luwa u nga n'wi classify ku u yimbelela yini i fike a comment a ku i ximata ni le ri chindzela ndhawu yin'wana le dan'wini ni vona vanhu lava ka mati and ni sure ku va vhotele ANC ni to ka ni nga va xoti ku ni nga tenga so ya mahlweni loko ni ku le ri chindzela ni le khwatini so so you can see this is a river it's overflowing river hambileswi a yi vonaka kahle ma vona liya ni chava ku humesa vanhu lavaya yes so i fika a comment-a ku yi leswi swi unfair a swi tshamisekanga leswi i mani a nga juda mfana loyi wa vona um i mani a nga juda mfana loyi gospel loyi ene ni hleketelela promet number one gospel cylinder was just joking loko munhu a ti bela ti-jokes va pfumeleriwa ku ba ti-jokes and o ti endlela ti-jokes ta yena hi ku rhandza ka yena and I, I, he thought ku ri loko a endla a ti-jokes na zal you will understand but the, the very same joke a yi nga ta endliwa yi endleriwa mani yi endleriwa um, kenise a yi nga ta endleriwa yi endleriwa sign free a ta vula maviko you have done well keep doing the most so but because he knows ku ri you will never need a favor from zal that's why he did that that's why zal calls gospel na ku ri he's an upcoming artist at the age of 44 so he became a superstar at the age of 45 when he a nga ba ku rhandza ka ka xikwembu ku endlekile and after ku rhandza ka xikwembu ku endlekile he never released any hit that is the only song that a tlumbele hi yona hi tivaka ya gospel slin hambi mo kwata wa lava wu lavi i ta ku bo un'wana i ta ni vulavula ni nkarhi ni tsipini i mhaka ya ku ni tlunya hi dyambu so ya mahlweni ku yisa mahlweni ka mhaka i

or kumbe lava fanelaka va humelela hi lava va swi vona swa ku okay va ta need ti-favors from them a nge yi endli joki leya ka ka ka canus because canus host events it might need to be booked by canus a nge yi endli joki liya ka ka ka ka promed a ku nani eh, swi unfair leswi a a a famba a dyondzisiwa mfa lweyiwa um loyi a nga n'wi juta na n'wi sola ni blema loyi a nga n'wi juta a nga ta swi vula leswi leswiya loko a ku ri promed because promed i hosta ti-events yisa wa tiko na surgeon dikidani va humese risimu ra ku va rima va n'wi fele mona a na ha lava ku ma fela soap va n'wi fele mona risimu leriya ri hlamusela ku va n'wi fele mona jaha ra ku xonga ku tekiweni ka yena nhwenya leswi ku nga ri nga ri nga ri nga ti-lyrics ta fana content ya fana direction the little bit difference of instrument mara tinsimu ta fana what would have happened loyi a nga rhanga risimu leriya i i Sejeni Jikidana ivi. Yisa wa tiko a ya ri humesa a ri na a ri na black man black man i muza wun'wani a ba tinghoma tin'wani ta ku ta rila tintombi ta rila gang gang ta rila tintombi hi n'wina i munhu un'wana wa ku rhandza ku tlangisa nyonga ngopfu so leswi a special-iza hi swo kala kahle a dumile a ambala ma-overall ni n'wi tiva kahle black man a no chance so. Fane ku va ku ri na nyimpi nyana yo karhi yo fana na ya Makhadzi na King Monada mara hi ta ku yini hi tshamela ku la South Africa um I think it's a minor issue they should have fixed so un'wana na un'wana va decide ku va teka risimu leriya I think laha ku yimbelela Sergeant Digidani va ri mani lweyi um hi se wa tiki i a ya lava black man ku a ta yimbelela for me swi kombisa vubari swi kombisa vuntlunya swi kombisa lack of leadership swi kombisa ku a a va twani va zala tinqambi ta le Bushbuckridge i titsongo ku va nga ze va lwa hi risimu ra ku va nge endli hambi hi five hundred rand vambirhi ka vona like and these people va na vanhu lava va va nga common evuton'wini bya vona why va nga vitananga vona so the level of stupidity is too high the level of um, of understanding is too low jaimito hi mina mayi vava hi mina jaro kula hi mpaca hi mina danona xiti vola va wu lavi ta swi ku ba